Rĩu kamatimũ rĩ, anga thimũ ici cia gĩkũyũ nĩ nyingĩ mũno. Hena ĩngĩ ndĩracamanirie nayo ĩ, ĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ mwanake rĩ, nĩ kĩenyũ kĩa Ngai. Rĩu ũguo nĩ kuga atĩa? Nake we etwo kĩenyũ kĩa Ngai? Ndimũ ĩno ĩroiga atĩ mwanake nĩ kĩenyũ kĩa Ngai-rĩ, tũtanamba kũmĩtarĩria-rĩ, ta nĩ twambe twĩcirie mwanake nũ? Thutha wa kĩhĩĩ kũrua, gĩakinyia mĩaka ĩrĩa yaruagwo nayo, gĩatuĩkaga mwanake. Na thutha wa kĩhĩĩ gũtuĩka mwanake-rĩ, ndwatĩĩkaga mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ. na agatĩo mũno nĩ atumia, ona agatĩo nginya nĩ tũmwana tũu tũnini tũu tũretwo ihĩĩ, na rĩu ningĩ agakorwo rĩu ningĩ nĩo mathiaga mbara gũthiĩ kũrũĩrĩra rũrĩrĩ kũngĩakorirwo kwĩna ũndũ ũratũma mathiĩ mbara. Kuoguo mwanake nĩ mũndũ warĩ na ũigĩrĩrĩku mũnene na nĩ mũndũ watĩĩkĩte mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ. Rĩu Kamatimũ-rĩ, hena thimo ĩngĩ nayo ĩroiga atĩrĩrĩ, mwanake wĩna indo ndoĩ hanaga. Ĩno nayo-rĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Ndimũ ĩno ya mwanake wĩna indo ndoĩ hanaga rĩ? Mwanake angĩakinyĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũgũrana kana akinyie mĩaka ĩrĩa ya kũgũrana na ena indo njiganĩru kana ena indo nyingĩ angĩhota kũgũrana nacio, gũtirĩ hĩndĩ angĩkorwo akĩigua guoya. kana aigue akĩinaina nĩ tondũ indo ici enacio kana kũigua nĩ ahotete no ahote kũgũra na ũndũ ũcio nĩ ũramwĩkĩra ũmĩrĩru mũingĩ na ũndũ ũcio rĩu ningĩ ũgakorwo nĩ ũramũhe ũrũme mũno. Nĩkĩo thimũ ĩyo ĩgakorwo ĩgĩkiuga atĩ, mwanake wĩna indo ndoĩ hanaga. Ĩno nayo yugaga, mwarĩ mwega ahĩtũkagĩra thome wa ngĩa-rĩ. Ĩno nayo ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Thĩna nĩ kĩndũ kĩũru mũno nĩ tondũ. Wĩna thĩna ndũngĩhota kwĩgĩra ona maũndũ mega marĩa monekaga na maitho. Rĩu ningĩ wĩna thĩna onawe no ũrona ndũngĩhota kwĩgĩra na kĩndũ kĩu kĩega kwendaga nĩ tondũ ndũrĩ na indo cia gũkĩrĩhĩra. Nĩkĩo ũgakĩona ona mũirĩtu mũthaka... nĩekũgerera thome-inĩ haku, no tondũ ndũrĩ na indo cingĩhota kũrĩha thogora wake, agakĩhĩtũka tu. Hena ĩngĩ ndacemania nayo ĩroiga atĩrĩrĩ, mwarĩ mwerũ ndaragũragĩrwo. Ĩno nayo-rĩ, kũragũrĩrwo nĩ gwĩka atĩa? Kũgĩa na mũnyaka mwega-rĩ. ti kĩndũ ũngĩthiĩ kũragũrĩrwo. Na nĩkĩo ũkuona ona mũtumia angĩheo mwana mwerũ mũirĩtu mũthaka, ti atĩ nĩ tondũ nĩ aragũrĩirwo, nĩkĩo ũgagĩkora rĩu haha rĩ, mũnyaka wa mũndũ nĩ mũnyaka na no ũke o njĩra ĩrĩa ũngĩũka naguo. Mwarĩ mwerũ ndaragũragĩrwo, kĩu nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. nĩ mũnyaka waku. Kamatimũ, nĩwamenya we wĩ rika rĩa guka witũ. Hena thimo ĩho-ĩ, ĩroiga atĩrĩrĩ, mwanĩki ambe eyanĩke. Kaĩ mũndũ angĩyanĩka kana gũthiaga atĩa kana thimo ĩno ĩrauga atĩa. Ĩno nyarari-rĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩrĩrĩ, Nĩ kũrĩ na andũ mendete mũno kwĩgĩĩra na maũndũ, no matiendete kũrĩha thogora wa ũndũ ũcio. Kwoguo ũgũkora kwĩna mũndũ nĩ arenda ũndũ ũhanĩke, no we ndarenda kwĩneana kana ndarenda kũrĩha thogora wa ũndũ ũcio. Arenda mũndũ ũngĩ arĩhĩre thogora no nake atuĩke wa gũteithĩka thutha wa mũndũ ũngĩ kũrĩhĩra thogora. Nĩkĩo hau ũgakĩigua atĩrĩrĩ, mwanĩki ambe eyanĩke atĩ angĩkorwo nĩ harĩ na ũndũ... ũrenda kwĩgĩra kana gũkorwo naguo rĩ, rĩhĩra thogora. Tiga gwĩciria atĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩwe ũkũrĩhĩra thogora nawe ũteithĩke.